Aħna l-karnival bħalissa jina li jfisser daw il-ġranet u ħajti. Għalli xew ħajti, għax u parti mill-kultura tiegħi. Pratikament, il-karnival u ħajti jina. Skola wara skola u xogħol. Niġi hawn il-maħżen, ħalli jekk ma nagħmel xejn, però li niġi l-maħżen huwa żwog għalija. Għalija karnival mhux il-ħames tim tal-karnival imma ix-xogħol li nagħmlu ġol imħażen xi prova għal Bħal hobby jsir karnival biss għandi. U għalhekk jisni la marit karnival fisser ħajti. Law kont Ħija jisma fi karnivallu hekk. U kont fis-sensi fis fi karnivallu hekk. U dejjem kont imur fis-sens ta' karnivallu hekk. U mbagħad ġiet l-opportunità li dħol hawnhekk u u fis-sens kull ħija hekk u ktar dak is-sens niżel biġari hekk. Normalment il-karnival il-proċess biex jinbena karru L-ewwel li jinbeda huwa ovvjament il-qafas tiegħu li jiġi l-ħadid. Sewwa. Issa jiena oġġett li jiena għax xi nħobb il-karnival huwa għax tgħallimt tista' tgħid nagħmel nagħmel ftit minn kollox. U wieħed mill-oġġetti li tgħallimt nagħmel huwa li niweldja li hija xi ħaġa l-qalbi ħafna. Allura nieqsni l-ewwel li nibda huwa l-ħadid. Jiena nagħmel id-dawl Qabad id-dawl LEDs biex fl-aħħar mill-aħħar meta jkun fid-dlam il-karru jkun taħroġ l-outlines tal-karru fil-verità. Li hawnhekk ġejja forma, tuha l-ewwel kisja, sawa li tuha jew kannella jew abjad mill-ewwel fis-sens skont il-ħin kollu jkun baqalek. Aħna kważi nġu kuljum biex il-karru lestuħ u hekk Tikaw tagħmlu x'inti għandek delizzju mhux sens bħala xogħol hekk. jina l-għol tiegħu hekk li nħuħsib l-affarijiet fejn jidħlu l-flus. Eżempju xiri ta' drab għal kostumi, sponsors, nġbru sponsors għal kumpanija. Dawk l-affarijiet nħuħsib nagħmlu xirkliet, nagħmlu fejn nġbru fondi, ordni ta' flokkijiet li noqogħdu bihom fil-karnival, u l-affarijiet il Malti għew. Hawnhekk jisu qiegħed bħala l-leader jiena li messi li kumpanija. Eh, jkun kollox. Jittieħu ħsieb in-nies, jittieħu ħsieb il-karru, li kien hemm bżonn. kollox fil-verità. Taħdem il-karnival biss fil-vera. Eh, wara xogħol, għalaw wara. U dejjem hawn insomma fil-verità festi, ħdud, dejjem għaddejjin. Sagrifiċċji li huma fimni meta normalment matul is-sena meta ma jkollokx ix-xogħol tal-karnival, wara xogħol inti tagħmel tmur id-dar jew il-familja eh, u l-istrieħ. Eh, tkun tħobbu il-karnival. Il-karnival mhux l-aħħar ġimgħa tal-festa tal-karnival dik il-dawk il-ħames tim, però sena sħiħa e, sena ta' xogħol, katbatija, flus, għax dawwa kollu volontarjat. Għattaw ħafna ħenijiet u l-importanti l-familja tifmek għax inkella sib il-ħwejjeġ fil-galbiġ bek wara l-bib. Is-sagrifiċċju kbir għax trid tiddedika letteralment għandek minn Ottubru Novembru sal-Karnival non-stop, jiġifieri ħad tiddedika kuljum wara x-xogħol, bil-weekends, bil-festi pubbliċi dejjem. Trid tagħti l-ħin tiegħek, kulħadd jagħti dik in-naqra imma nimxu. Huwa fl-aħħar raħ huwa sodisfazzjon. Sodisfazzjon għalina, sodisfazzjon għal kulħadd. Ta' speċ ta' tim li li għedin aħna xaħna fl-aħħar mill-aħħar familja u Toqgħod ħafna fejt lura L-affarijiet tiegħek personali tista' tihom għal hawnhekk. Kull ma jkellek sit-tim warajk ma tasalx. Jien ma ngħidx li huwa tim, din hija l-familja tiegħi. L-isem ta' ġahal. Ma bdejna l-ġi. Għalissa, dik ħassa dik ġeja bid-dawl. Ġeja dawl ġej dawl teftek. U ġej fuq fuq dim tal-karru. Efemni, meta terba s-sodisfazzjoni kun doppju, għax wara sena sagrifiċċju, tieħu pjaċiri meta tikkompjeti biex terbaħu. Ma fl-aħħar mill-aħħar li tara l-karru jaħdem ukoll sodisfazzjon biżżejjed. Sentejn ilu ħadna pjaċir ħafna rbaħna u bħalma ġie rebħu ħaddieħor. U nħossna kuntenti b'dal-karru l-għandna illum. Nipprovaw nagħmlu l-almu tagħna biex inferħu n-nies. Jiena l-iktar mument li jkun għal qalbi meta nara l-karru ħieles minn dal-maħżen. Meta niftaħ dak il-bieb tal-maħżen u nara l-karru ħieles, ngħid li kelli za moħħi għamitu. Dak l-isbaħ mument li jkun ta' kannival.